Salam aleýkum hemmäňize. Gowmy ýagdaýlaryňyz, janyňyz sagmy, sag salamat ýörmüsiňiz? Umuman mähriban adamlar. Men şu gün e, şeýle bir zady gürrüň beresim gelýär. Her biriňiz her biriňiz kim şu meni diňleýän bolsa, kim meni görýän bolsa, şöriňiz bilen oturyň turuň pikir ediň. Men şeýleräk bir zat aýtjak. Ine şu haramzadalar YouTube'da çykyş edýän adamlar bar hem. Ata urusy bar, gyzyny zorlan bar. Ve şuna meňzeş e, öň prokuror bolup işlän bar. Şu ähli samsyklar näme üçin çykyş edýär? Näme sebäpden çykyş edýär? Pikir edýäňiz olar aý ýurdy eýle beýle diýip näme edýäňiz? Ýöne şu şolar ýurduň içinde ýaşan döwründe olar öz watany üçin näme etdiler? Indi ýaňran bolup, o her hilek zatlar gürlän bolup neme diýerler. Öz halkyna, öz watanyna näme edibildiler? Näme etdiler? Gaýta hemme kimi allap, çörkäp, näçe gezek öýlenip, näçe gezek aýrylyşyp, haramçylyk bilen keýp-sapa edip, Şeýdip ýaşap, soňundanam gaçyp gitdiler. Dogry dämi? Men şu öz-özüme sorag berýän-de. Ne şatlyk diýende, näme üçin şu adamlar jübüsine bäşmek düşýär welin adam tananoklar diýen. Sebäbi üns berip görýän-de. Sana hökümet ynanyp Wezipe berýän. Işle. Halal işle. A sen söz berýäň, wada berýäň, aý halal işleýän we şuňa meňzeş sözler aýdýaň. Soňundan hem jübiňe bäş manat düşýär welin, gyz kowalap başlaýaň. Ýa ýene-de puluny köpeltjek bolup, ondan mundan para alyp başlaýaň. Garaz, şuňa meňzeş haramçylyk işler bilen meşgullanyp başlaýaň. Adam tanaman sylamaň. Nädogry bolsa da aýdyň. Elementarny zat ana Kakamrak Hydyrow şol e, prokuror bolup işlän döwründe işden çykýar, suw hojalyk bolup işleýär, nemede kömekçi bolup işleýär. O ýerden çykýar, gelýär ejes pahy ýatan ýeri ýakdy bolsun şu ejes ölmäkä şu ejesinden 2000 dollar pul alýar ýaňky. Haramzada Kakamrat. Men getirip berjek, gaýtaryp berjek diýip. Ejesem-ä gabrynda närazy bolup ýatandyr. Şondan. Tä getirip bermedi-de, allak gitdi. Öz doganyny, garyndaşyny sylamadyk haýwan eşek adamlara nädip ynanmaly? Ine kommentariýada ýazýaňyzda maňa erbet zatlar. Aý sen eýle, sen beýle. Şu kommentariýada ýazýan adamlaryň hemmesine diýýän. Şu men hakda e, negatiwny zatlar ýazýan adamlara. Şolaryň hemmesine şeýle zat diýjek. Siziň hemmäňiz türkmen üçin näme etdiňiz? Eliňizden näme geldi? Türkmenistan üçin näme edibildiňiz? Näme goşandyňyzy goşduňyz? Biderek eden zadyňyz ýok, ýene talap edýäňiz. Ilki sen talap etmeziňizden ozal bir zady et. Watanyň üçin sen hatça bir bag oturyp gördüňmi? Agaç oturtdyňmy? Ýok. Dogry dämi? Dogry. O biderekden biderek ýurduň üçin eden zadyň ýok welin hoňur-hoňur edip paşyrdap ýörmäň. Şu erbet kommentariý ýazýanlara diýýän. Gaýta jübiňize bäş manat düşýär gidýär wino içen bolýaňyz, arak içen bolýaňyz. Haýsy biriňiz kömek etdiňiz öz ýurduňyza? Hiçiňizem kömek edeňizok. Men beýdise e, gowy adamlara diýemok. Umuman şu erbet haramzada haýwan eşeklere ýüzlenip aýdýanda. Ne hökümet sizi birinji klasdan 11-nji klasa çenli okadýar. Kitabyňyz mugt. Dogry däl? Okaýaňyz, mugt okaýaňyz, pul berip okaýaňyzmy? Okaňyzok. Beýleki ýurtlarda pul berip okalýar şo ýerde. Mugt okandan soň. Şoň gadryny bilýäňizmi? Bileňizok. Siziň çagalaňyz ne çagalaňyz? Mugut okap ýör. Uly adamlara diýýän. Gaýrat ediň dämi? Her bir eden işiňizi pikirlenip, oýlanyp, hereketlenip ediň. Biderek o bolgusyz, haram işler bilen meşgullanyp ýörmäň. O boş ýaňraýan adamlara wapşi ynanmaň. Olardan size peýda ýok. Men size hakykatymy aýdýan. Olaryň etmäne işi ýok. Näme üçin täze jüwüsinde pullary ýok indi. Pul işlemeli, pul gazanmaly. Men öňküde bir çykyşymda aýtdym-a. Olar gaçybatalga gözleýärler we kontraktlarynyň wagtlary dolanlygy sebäpli näme etjeklerini bilenoklar indi. Olaryň elinden gelýän poham ýok. Uje şunça wagt geçdi. Näme edibildiler, näme geldi? Hiç zat gelenok ellerinden. O bidir gurji güjük ýaly jaw jaw jaw jaw jaw edip gurlaýarlar. Eden pohy ýok olaryň. Gaýta diňe zyýan bermekden başga edýän işleri ýok. Sizem bolsa akmak düşünýäňiz, topoý. Şolara ynanyp bil baglan bolýaňyz. Olaryň nämesine bil baglajak olarda? Ne peýda bar? Sen öz ýurduňa bil bagla, öz Watanyňa bil bagla. Seň Watanyňa geljek ýer ýokdur, towşana-da dogduk depe. Şoň üçin biderek bolgusyz, samsyk, haramzada twar adamlaryň gepine gidip, Ynanyp, zat edip ýörmäň. Bilýän, men ýigrenýäniňizem bar, meni gowy görýäniňizem bar. Menem şu ýigrenýänlere diýýän. Men türkmen. Hiç haçan halkyma, watanyma, prezidentime ikilik etmen. Edýänlere aýak goýman. Düşündiňizdämi? Eger düşünmedik bolsaňyz, täzeden diňläň şuny. Hoş sag boluň, saglykda görşeliň.